pakhatnak ah chim ning law Falam myu cu CNOC NDF nih an ting le ke zelo ke mahamai nih te le kha kan an ting hnu ah mipi inlo an dum pok kha an hrent mi hna um an dum pok kan chu hna cun CDM rak tolum an tlaih than hna te bantuk cu in hun kha an mah dum pok kha an zuar te bantuk ka um Kha cah khan anmah CNO uh, supporter uh, Falam mipi chungin complaint nak kha um leng khakha salai Peter Thang nih hrilhfiahnak a tuah mi cu Falam mi cu te ralhrang nih a pen mi ralhrang nih a uk mi nan si ahohmanh nanmah tu paoh a cawl khomi nan si lo. Ralhrang nih an uk hna caah CNOC-CNDF nih kan tuk le kan tei ca automatic in kan sinah nawl ei nawl ngeihnak power kha um a ti. Kha nawl ngeihnak power kha kan sin a um caah nu le pa Falam nu le pa theng sau lo atu ah ram neitu zapi hnatlak hau lo in cozah cu kanmah ta a si kan dirh ding a si ti. Ok, kha ka chim duhmi cu cuti si ah Hualngo ram timi cu Hualngo pasalṭha le a hua- ṭanṭi hawi pawl nih CNA pasalṭha ṭanṭi hawi nih 2023 ah an rak lak ralhrang kut chung an chuh an chuh hnu ah annih cu mipi he hnatla tein cozah an dirhṭi ṭha tein a ran a kal ko khakha atu Peter thang chim he cun uh, van le vulei se a bia he cun mu ai kal cang kan ram si kan lak la ti si ko le ti zong ka ti miu ne ti mi cu cozah pakhat nih a duh tik po a thlen khawh mi si natin ram le hmun ti mi Hmun a halhtu, innlo a neitu, ram a neitu hi minung nih cozah nih duh paoh in zeitik hmanh chuh khawh le thah khawh a si lo ti tal hi siano nih nan fiang hnga maw ti hi ka ruat. Kha lio khan cun an i hro cia sawsawh i anmah ríhṭhut an duh ve ruangah a si rua tin ka ruah le ka hna ngam ko. Amah delte si lo, an pah thluahmah ko. An pah lai an timi cu Sin e tel bak hlah u nan i tel ahcun CB kan tho la ti si. Kanmah CNDF le Hualngo ram buainak lawng a si an ti. Ok, kan zoh hna la cu ti. An kal a taktak ah ti te kan neihmi atu ah ral an tu kan tlaihmi hna nung kan tlaihmi hna minung kan hal hna le kha hodah na si khoika nan rat ti kan theih dih a kan chimh dih tu phuan caan za rih lo a cheukhat cu kawl pdf bnra lei ra mi zong an um an timi cu sniper training kan kai la ki akan au akan au le emergency yi pawn ti ca hi thil hi a kan tuah pi ti an ti kan thei bak lo an ti kan tlaih mi hna nih maw a caan za lo tam deuh kan phuan te la lekha ai tinh mi cu ho phu manh pa hla u kan mah le zai ngiat ram o hua sorry hual ngau ram buai nak asi an ti mi kha a chung in plan an nei che chang ti mi kha u siang bia khan van pe u si kha chu sine ah an pa CNA Trump brigade 4 Sinai nih Sinai pasal ṭha le hualngo ram nih le a hawile nih pasal ṭha nunnak pasarih pariat nunnak liam le minung pakul reng lo hliam tuar hliam an tuar hnu an lak khawhmi ralhrang kut an chuh khawhmi cu kha an nam ko Sinai brigade four zong an kah an dawi hna cu ahcun an ti rihmi cu zeidah si ti ahcun lot mioh tuar e mioh ngi lot mioh lumhio reng miu zak ti la lai ho cun a luat cangmi khua an ti ralhrang kan lak lio hmana khan a luat cangmi khua an ti lo ah ya anmah nih a unau sin ralhrang kut a chuttu mipi coza cu a va dawi hna cun zei ruang dah a luatmi khua a ti ngam timi zong kha ruah ngai um le cu lawng si rih lo Chin national flag pi kha an tlaih le an hlon an thlak

Cucun cun kannih lei cun lehrul hau ve. Le CNA nih a thuat ve tu. A thuat bak. Zei ruang ah a thuat timi cu atu a lam ka hawl cang. Lai holh chim ning law unau kan um. Upapa nih in ai rent. A naupa nih atti o. Upapa le unaupa num. A naupa nih hen a ngiar peng. Zeitik poah upan ah ngakchia na si kanau na si ti a let duh bal lo zu ei rit a ngiar zong ah let duh lo zeitluk a buai zong let lo a donghnak ahcun a upa i in ai rent mi lo a tuah mi a dihlak vialte kha chu a timh cang chu a timh tikah upa nih a zoh sawh la maw hriam nam hi si ahcun upa nih a chim hrin hau ve cang hriam kha ai lak ve a naupa kha nangmah vial na tuah mi zeihmanh um lo ah zei ka tuah cin ka renh cem ka nupi le ka fale ca ka renh ciami cu zei ruang dah ka thi tiah hriam ai lak i a chimh ve hau cucun atu a kahmi hi kanmah nih cun huat ruang miphun ral si lo tengtlang ral zong si lo nun a chimh si kan ti hauda pal atu kan chim cang kha brigade for tha ti um komi a dawi betu pulun le hauda apal hauda sual deuh Khakha fact a si. Cucacun hi thil hi mipi nih an theih dingmi cu Falam mipi zong nih Hakha le Thantlang Thantlang le Hakha, Hakha le Falam timi a si lo ti zakhat zakhat ah kan theihpiak u. Atu zong hi miphun raldohnak or miphun huatnak caah kan aumi zong si lo. Falam mipi kan huan imam na lo. CNO ai timi Barawh zat lo lubo tete ruang se anmah pawl nih an ideology kha Chinram hrawhnak ca miphun cung zongah anmah buainak cun up an duh caah a si. Cucaah cun hi hi kan tukmi kan i adik ting ka ruah ka bia sau lai caah peh ding tam ngai um le hi vial ka dongh ter rih la le hi kan tuahmi hi a dikmi se a hmaanmi se a chung taktak ah atu zong kan ralbawi til tha tein kan pehtlai dih kan theih bak mi si a hram thok in a chung thilri tiang he kan hmuh bak mi kan theih mi si caah khan kha kha fek kha a hram thok nak ah chim si law next step ah herh si le a dangdang kan van peh te la ti kha ka van chim duh mi si kai lom tuk